Topatopa hau pari hau mai ko te manu a Tāwhiorangi Maiterangi e tū nei, ka rere rā ōna manaakitanga ki runga ki te papa e takoto nei ki ngā wā i wenua katoa, oti anō ki a tātou e pae nei i runga i a Papatuanuku. He mauri ora, he mauri ora. Otia nō reira ka oti ake te iwi tēnā koutou nau mai ki te kupu o te uru, nau mai o te āhuatanga ki ō tātou tini aituā kua wehe atu rā ki te pō. Rātou mā ki a rātou, tātou ki a tātou. Mauri ora, tū ki runga, tēnā mai tātou e tātou mā, koia tēnei te kupu o te uru, ko tāna kaupapa e tū ana hei pou tokotoko i ngā pūrongo i puta mai i tēnei wiki i runga i te reo o te uru. Wai te no e korowai ki ana tēnei kaupapa e ngā reo irirangi tokotoru, Te Reo Irirangi o Te Korimako o Taranaki, Te Reo Irirangi o Wanganui, Awa FM, me Te Reo Irirangi o Rangitāne, a Kia Ora FM ki te papa i o ia. Wai ano, ko tā tātou pūrongo tuatahi e tātou mā, he pūrongo tino whakairaira, E pūrongo, e āngai ake ana ki te auora, ki te waiora o tātou, o te tangata, i roto i tēnei wā o te urutā. He aha tēnei kaupapa e kīa nei ko te rā o Roe Matua, Super Saturday. Nā, i tū tērā kaupapa ki ngā tōpito huri noa te motu, i kotahi ai a Aotearoa, Te Waipounamu, ā, ki roto i ētēnei mahi waka auora, waka pikiora. Nō reira, ko ia rā tēnei e wai ake nei, ko te pūrongo, Super Saturday, e āhangāi ana tēnei ki te riu o te rohe o Taranaki, oti anō ki tērā o ngā tāone a Waitara. Nā runga i tērā e te iwi e, anei te pūrongo.
Ko te Super Saturday te kaupapa matua o tēnei pūrongo. Ko te kaupapa ia e ruku atu ana ko te tī, ko te tā, ka tae mai ki tēnei o ngā kaupapa ka werohia rātou ki te pū wero ma te Korouna. A, ū tonu mai mo tēnei pūrongo i a mātou o Te Reo o Te Uru, e āta mātai atu ki tēteʻi tāone iti i Taranaki ki te raki, ko Whaitara. Anei rā te pūrongo. He pū wero ka rere iho. Ki konei mātou ki te, ki te whakanui te kaupapa a Te Pūwero Ārai ki waenganui i te rohe katoa, whakanui te kaupapa kia hāpai i ngā tātou whānau, kia ora pai ai. Ki konei mātou e tunu atu i ngā tōtiti kia hoatu atu ki te whānau kua tae mai ki te whakaaro. Ka nui te kaupapa, arā hoki ke he tuku ai ētahi me ki whutia moni mo te hoko kai me mo tautoko hoki i tēnei kaupapa, arā hoki he maha anō ngā momo taonga ka taea te whiwhi atu i ēnei te whakanui i te kaupapa nei, tēnei rā. Nō te rangi nei ka wai te motu katoa i te kaupapa

E āki nō Marshall ki te unga kāore anō kia wero ia ki te pūwero, kia waiwā ki te whakaaro mō te pūwero nei, ka mutu, mā rātou anō tērā, he waka tau. I got the vaccine to protect not just myself but help lead and encourage our whānau, my own siblings to get vaccinated to protect. Tika whanau, uh, from not just COVID-19, but anything else that may be out there. Ko te aumaru i te tuakiri o te tāngata ki ngā weriweri e oreore ana, tēteʻi take i wero i a a Irwin ki te wero nei. Uh, ko te waka haumaru wakapapa te take, uh, kare anō ko whānau mai he uri um, ōku, engari Ā, e nui rawa, mā rawa ngā irāmutu a ōku, nā āku siblings, tuakana, teina, tungāne, ā, nā reira, ko rātou te take, ā, anō hoki kia, kia āhei ake te, te hīkoi ki waenganui i a. ā, kia taea ai tātou te hīkoi ki, ki roto i tō tātou nei hāpori me te kore āwangawanga ā, ki tēnei ā, māu iwi Tangata mā te urutau. Mōku ake, he power koi ki roto i te kura kaupapa Māori, ā. Ehara ko te mea ko au anake ki te kura, ā, nō reira he mea nui te whakahaumaru i ngā tauira, i ngā whānau katoa. Ko te aumaru o te wānau me te āpori kei te tii o Wakaaro, mō te tokorua nei. Nui ake ngā kōrero i hua mai i um, Pukamata, i TikTok, uh, me rā momo um, mō taku kuare, e whakapono au ki rā kōrero, um, koira tētahi o ngā um, take tēhiahia te whiwhi. Heoi, ā, nā te tautoko o ētahi o ngā aunties i riro au i te pūwero. He wahine mataku au ki tēnei mea te ngira, engari i reira tōku pou tuarā, i reira tōku. Pou tuara a Aunty Linda me aku whanau hei pou tautoko moku. Ko te tautoko a te wānau i ka arongo i te rangi nei, koia i noo hei pou tuara a Waru Legna. Aroha Broughton Pue, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koutou tino tino ki koe a te aroha i tikinga atu ko tēnei tino kōrero mo Super Saturday. Nā ko tēti o ngā huatanga nui o tēnei a me ki hiki ngā wairua, hiki ngā hauora, ara e neke atu i te puta i rau mano ngā tāngata i wakawiwia ki te rongoa a ārai uru tāne. Mm, nā nō reke runga noa ke e rā o ngā nama, ka tāi kā rua. Ā, i rongo ake rā te runga i āua ā mai mai, i āua ā raru, ā ngā whakaaro ki tēnei mea ki te ngira, o ki anō ki te rongoa, engari i āre tonu atu rā rātou. I āre ā wānau atu e te i e te i āre atu me o rātou oa, ā, me te mārama ō rātou, arā, ko te auora, ko te waiora o rātou nei whānau, te tino, te tino pūtake. Nō reira, tēnei kaupapa i puta rere atu i te motu i taua rā o Roe, arā, e kīa nei ko Super Saturday, ka tae te mīaro o ngā mahi i kawea, ka tae rā te mīaro o te ūnga. i tau atu arā ki Wakawewe arā, ki tēnei o ngā rongoā. Kei tēnei wā tonu, ana kei te wātea tonu e te iwi, kei te wātea tonu ngā wāhi ki Wakawewe a koe, arā ki ngā, ngā rongoā nei. Inā e raruraru ana ō whakaaro, whakapā atu ki tētehi tākuta, ki tētehi nēhi rānei e tata ana ki a koe, mā rātou e whakamārama, whakamārama i te ō-unutanga, uh, o ngā uatanga e pā ana uh, ki tēnei rongoa. Oti anō rā, kia koutou ki te unga uh, i tae ake, uh, i wakawiwi a koutou, uh, i wiwi rā koutou, uh, i tēnei rongoa ka nui, ka nui te mihi atu ki a koutou. Ko tō auora, ko tōku auora, e oranga mo te katoa. Ko te kupu o te uru tēnei, Rauru Broughton tēnei e kōrero atu nei ki a koutou, kei te māuti atu tātou i tēnei wā ki te pūrongo tuarua. Kei te rohe o Wanganui tēnei o ngā kaupapa, Wanganui-ā-Kope. Aweno rā, koia tērā ko tētē o ngā kaupapa e kīa nei ko Tukua Storytelling. Tēnei kaupapa a tuku a Storytelling e kōrero ana mō ngā kōrero o te rohe, o Wanganui puta noa ki Te Kāhui Maunga ara ki Taranaki, ko ngā kōrero nō roto i ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi nō roto i te āpori. E ara tēnei i te kaupapa pūrongo, kāo, engari ko ngā kōrero mai ngā pāke me te unga rangatahi nō roto mai ai o ngā rohe nei o Te Kāhui Maunga. Me kī, mai Ruapehu Maunga ki Taranaki Maunga, ana, ka noho ko ngā kōrero ka puta hei wāngai atu i te tangata. Ēti kōrero, ngā marae, ēti o ngā kōrero tuku iho, me ērā kātū kōrero ka puta. Nā runga i tērā, Me rere atu tātou i tēnei wā, ara ki te pūrongo e kīia nei ko Tukua Storytelling.
Ko Tukua Storytelling e kaupapa, e āngai ana ki ngā kaupapa kōrero o roto Wanganui me te kāhui maunga mō te āpori Māori o kōnei. E kaupapa hoki, e tautoko i te āpori i roto ēnei wā O te mate urutā. He uri nō Te Awa Tupua te tokorua nei, koinei te take kei te aro ā rāua ki ngā kōrero ake o te kāinga. Those of us that are involved with Tukua Storytelling Studios, we're all uri of te Kāhui Maunga and traditionally our people were storytellers so we are just looking at ways that we can bring back the art of storytelling and in particular trying to connect

E ara i te mea e pūrongo te āhua o ngā kōrero mai i a Tukua Storytelling, ēngari, e kaupapa nō roto i te āpori. Our stories are locally based, so we want to tell local stories about local kaupapa and about local people. At the moment we are working with a number of our iwi groups and organisations and some of that stuff

and get to tell the awhi story um and so yeah we we were really privileged and we learnt a lot from that process as well. I roto i ngā wā o te taumata o iti tuawā me te tuatoru, nā Tukua Storytelling ngā pānui i tuku ki te āpori. There was a need, there was a need to connect um with our with our people and uh unfortunately during particularly level four and level three um we can't connect kanohi ki te kanohi.

to help support communicating with our people and to provide some collective content that can be utilised by all of our organisations throughout Te Rangatupua. E wa a nga rangata i oki i to tukua storytelling, ara, ko te rangata i takeover. Rangata i takeover was another opportunity to um, get the voice of our young people out there um, to the iwi, to um, all of our iwi. And so

In terms of where the future heads, we don't really know, there's no plan, we're going where the wairua and the kaupapa take us at this stage. Kia ora tonu ai a tātou kōrero mō ngā waka tūporanga e are ake nei. Iriwererekura te reo o te uru.
Katahi te pūrongo ko tērā, nō reira, tēnā rawa atu koutou tukua a story telling, e tino kaupapa tēnei, kia whakaputaina ko ngā kōrero nō roto ana mai o ngā kāranga rangatanga maha o te kāuru maunga. Ana, kia rongo mai ai, ko te katoa, ko te āpori, ko te iwi, otiano ko ngā hapū, i aua kōrero rā, e taea ai te onoono, e taea ai te whakaputa whakaaro, e taea ai te pānui, ana ki te katoa. Nō reira, kei runga noa ake ā tēnei o ngā kaupapa, e kaupapa mīaro, e kaupapa wānanga i te tangata, e kaupapa tautoko, ā, e kaupapa waka wanaunga ā tēnei. Nō reira, tēnā rawa atu koutou, tukua storytelling. Ā, me te mea nei, hei tāpiri ake e tātou mā, anei te mihi ki ēnei tokorua. Ana, ko ngā tokorua nei, ko Kiri Wilson, tēnā koe Kiri Wilson, uh, tae noa atu rā ki a Pirihira Tamehana, Pirihira Tamehana, Kiri Wilson, ko rāua tahi tēnei, uh, e te o ngā tino pou, uh, e manaaki nei, uh, ki a waka i nā rāua tonu, uh, te kaupapa nei, me te hi atu, uh, i wakatū i te kaupapa nei, kia rewa, kia rewa ai ki runga. Nō reira, tīna tahi mai kōrua, ā, ko kōrua rā tīna pou tuarā, pou tuarā mō te kaupapa tonu nei, mō tukua storytelling. Nō reira, ki te kite ake e tātou mā, ka noho mai ko tēnei kāti hōtaka, hei hōtaka waka uiui i a tātou i roto i ngā wā o te urutā, me ngā wā kore he urutā. Anā, e āhei ai tātou katoa te rongo i ngā kōrero, i ngā kaupapa, i ngā pānui, i ngā kōrero tuku iho o, arā, mai te kāhui maunga Ruapehu maunga ki Taranaki maunga. Nō reira, te iwi e koia rā tēnei, ā, ko te kupu o te uru e puta rere atu nei ki, ki runga i a koutou e ngā iwi, mā runga i tēnei o tātou nei pae pāpori e kīa nei ko Te Pukamata o Te Korimako o Taranaki. Mm. Mauri ora ki a tātou e te iwi, e wai ake nei. Ko tētehi o ngā pūrongo, a matua nui te tonu tēnei pūrongo e wai ake nei e tātou mā, e āngai ana ki tētehi o ngā tau eke, koro eke, no roto i a Taranaki. Āna ko Raymond, a, te ana taua, ara, tito. Ara e mōhio wānuitia nei ki roto o Taranaki, ko Uncle Ray. Koia tēnei, he tangata aroha, he tangata whakaiti, he tangata māhaki, he tangata hoki tēnei e āirere ana i roto i ngā tau tae noa mai ki tēnei wā ki te tautoko i ngā kaupapa maha a te whānau, a ngā hapū, a ngā iwi o roto i a Taranaki. Nā runga i tēnā, e wai ake nei ana ko te pūrongo mō te pāpā nei, te pou nei a Uncle Roy. Anei te pūrongo.

Benjamin Hill. They called it Benjamin Hill. It was, uh, uh, it was a place where my grandmother lived. And it's on the way out of, uh, out of uh, Watara. I went to um, primary school in Watara. And I went to Watara High School. I tipu mai a Tito i ngā rekereke o tōna tau eke maunga i Whaitara.

Ko Al Feeble o Whakaata, a people like Sir Edmund Hillary. Nāna mai i te ope taua i waimarie a Tito ki te mahi tahi ki a Sir Edmund Hillary i Antarctica. He went from from here from

Yeah and and he did it all. Nā te whakawātea mai i a Tito i tāna tūranga mahi, ka noho ai pou tokotoko i ngā kaupapa tuarea o Taranaki, ai pou kawenga ā-tikanga, ā-reo, ka mutu, ko ia tētehi o ngā pou matua o te ao kapa aka o Te Kāhui Maunga.

Ko koirā tērā e te pāpā, ā, ō mahi katoa he nui, he nui, he nui noa atu. Nō reira, tēnei rā ko te rau o te aroha, tēnei hoki rā ko te rau o te raukura e tūngau atu nei, e mihi ake nei ki a koe. Tēnā koe e te pāpā, ā, mō ō mahi katoa, ā, nā, nā roto ana mai i ngā tau. Tēnā koe. A nā tēnei pāpā kia mōhio mai rā koutou, ko ia tēnei kua rongo ake he tangata, he toa taua, ana i roto i te taua moana, he tangata i mahi tahi ki te hunga pēnei i tēnei au taea i a Sir Edmund Hillary. Ana, ki te mahi tahi te tangata ki tērā kātū tangata, ki te mōhio koe he tangata pukuna. e o, e aro ki a Edmund Hillary i te tangata noa, e aro ki te tangata ngoikore, e tangata ka, e tangata pakari, e tangata pūioio, ana kuia tērā i mai tai ai ko tātou pāpā ki aia. Nā roto i ngā tau i oki mai ai ki roto ki te kāinga, ki roto o Taranaki, ana ku tāna e tuku ana i tana aroa he pau hāhi, Ka notea ai ki Kotorika, ka heke rā te hāereere ki ngā kaupapa e hia kē nei te nui. Mai i ngā kaupapa kōhanga reo, ngā kura kaupapa, ngā kaupapa i runga i te marae, ā, me tāna rōpū, anā, i a Ngā Kura Kura o Te Tai Auāuru. Ko ia tonu te pou matua pāpā o tērā o ngā rōpū, anā, arā atu anō te maha o ngā mahi, ā, kua mahia mai e tēnei pāpā. Māringanui rā tātou, a Taranaki nui tonu. Ia, ia nōna ki te pāpā, ā, tēnā rawa atu koe, ā, i tō manakohi ana ki te iwi. Koe noa i te iwi a kuia kē rā, ā, ko tā tātou nei pūrongo mō te pāpā nei, ā, mō te hara taua, tēnei me rere atu i tēnei o ngā pūrongo whakamutunga, ā, te reo o te uru, i runga nei, i runga i te kapua o te uru. Ā, ko tēnei kei te rohe o te manawa tū, e tū ana tēnei o ngā pūrongo. Ā, mō titi tangata e kai tunu kai, ai, e, e, e tohunga kai tunu kai nei. A, ko tōna ingoa ko Grant Kitchen, a, ka tika tana ingoa wakamutunga, Kitchen. A, i te mea koia rā tērā, ka, ko tana mahi, tana whare, ko te whare kai. Ko tana ingoa, ko te whare kai. A, ko tāna manaaki, ana, ko te tangata. Engari, mō tēnei pūrongo, e aro atu ana ki te unga e mahi ana i roto i te wā o te urutā, ā, koinei te, te kaupapa matua o tēnei pūrongo, ā, anei a Grant e manaaki nei i ngā kaimahi, oti anō i te unga, i te katoa ā, o tōna ā, āpori, ana e mahi ana i roto i tēnei wā taimaha o te urutā. He tino pūrongo tēnei ā, nā Tima Hēmi, nā runga i tērā, anei te pūrongo, kei tuu nei.
E whakapau kaha ana te tohunga tūmau a Grant Kitchen ki te awhi, ki te tautoko hoki i ngā kaimahi hauora kei te hāputa o te whawhai ki te mate Karauna. Ko tāna, ka tika rā te tautoko i a rātou, mā te aha, Mā te tunu kai, mā rātou. Ko te whai ake nei, ko ngā kōiriiri me ngā kōnekeneke o te kaupapa nei. Ko te hiahia nui o tēnei tohunga tūmau rongonui, kia whakahoki atu te aroha ki a rātou ngā kaimahi katoa kei te hāputa o te whawhai ki te mate Karauna.

And uh, and then all of a sudden there was this wider group that happened, uh, Manchester House and Feilding. Um, thanks to the Feilding Business Initiative, they gave us, uh, they gifted us a thousand dollars to to help feed uh, kaumātua in Feilding and Palmerston North. Ko tā Kitchen Kōrero, he kaunga ake te manaaki kaimahi a ngā rohe, haunga kē i te rohe o Te Manawatū. Heoi, i tēnei wā, ko te ngana ia kia kore e pērā mai anō.

This is going to go to waste, we don't have enough freezer space to freeze any of this down, so we said well at least give it away. Ehara i te mea i ahu mai ngā kai nei i te rārangi kai o te whare kai o Āpiti, he koha kē nō te ngākaunui o ngā tāngata. They were extremely appreciative and It's it's not over yet. I just saw a, a, a an article uh, recently that uh, the Fielding Food Bank is uh, desperate need of uh, more kai, uh, and for us that's probably going to I've got to work out somehow how we can uh, assist them. Kua whakarewa a Kitchen rāua ko Rewi Spraggon i tā rāua pae tukutuku i tapaina ko Kauta. Ko tōna pūtake hei whakatairanga i ngā pākihi Māori, Ko tā rāua hiahia kia tū tēnei pae tukutuku hei wāhi e āhei ai te whakaatu kiriata rārangi kai anō hoki me ngā momo āhua ā-kai. It was about connecting our people and giving them accessibility to kai from all over the motu,

we I mean we saw a real need for this because a lot of this is happening all over um Aotearoa. E āwhina ana e Kitchen ki te whakatū i tētahi whare kai hou e kīa nei ko Prominence, ka tuwhera hei te marama o Noema e tū mai nei. Ko ngā kai me ngā unu katoa o te whare kai hou nei i ahu mai i ngā rohe tonu. Temehemi te reo o te uru.
Tēnā koe, tēnā te kawe mai rā, tērā o ngā pūrongo mā tātou e wha. Koe anō rā kia koe e taku rangatira e Grant Kitchen, ā, tēnā rawa atu koe. Ka tika hoki tō ingoa, ā, nā tō wharekai, ā, nō ko tō mahi, he manaaki, he manaaki, ā, i te hunga. Nō reira, e tino pūrongo rā tēnei, koinei tētehi wā e noho taimaha ana, ā, te nui tāta. Nō reira, nā runga i tō aroha e Grant, ka noho āhuru, ka noho pakari, ka noho hauora mai te tangata. Nō reira koinei te pūtake o te mihi atu ki a koe. E tino aroha atu ana ahau ki ēnei kātū pūrongo mō te ūnga e manaaki ana i ētehi atu. nō reira ko koe rā tērā, nō reira ki a koe me ōringaringa ō waewae, te hunga e taunaki ana i a koe, ka nui te mihi atu a te kupu o te uru me te reo o te uru ki a koe i ēnei manaakitanga mutunga kore. Umm. He wā nui tēnei e tātou mā tērā te urutā kei roto tonu i te takiwā o Tāmaki Makaurau kei ētehi o ngā wāhi o Waikato. Nō reira, kia mihi ake rā ki a koutou e ngā whanaunga, e te katoa, ahakoa nō ea, ahakoa nāwai koutou, nā, ā, tēnei rā te mihi kau ake rā ki a koutou kei ngā takiwā e noho mai rā, ana, kia piki te ora, te kaha, te māramatanga ki runga i a koutou. Bueno, ki ngā pūrongo katoa kua puta ake nei i runga i te reo o te uru, ā, tēnei ka mihi ake ki a koutou ngā kaituku kōrero. ngā kaituku mai ngā kōrero ki a ai ai ēnei pūrongo te wai mana. Nō reira tēnā rawa atu koutou. E te iwi koutou kei ngā tōpito katoa o te, o te motu, karanga mai, tēnei a au e tuku kupu aro ake nei ki a koutou. Wai anō ki te māngai pao. Tēnā koutou i te māngai pao, ko koutou tēnā e tino tū ana hei muringa, hei kōmurimuri au, hei pou mō tēnei o ngā whakapāpāotanga e puta ake nei, me te whakapāotanga a Te Reo Te Uru. Kia kaha tonu e te iwi ki te mātakitaki, ki te toa kōrero hoki ki Te Reo Te Uru, anei mātou te whānau o Te Reo Te Uru, o te kupu o te uru, te mihi ake nei, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire rire au, mai māriu e.
Ko te reo te take.